Helo, gobeithio eich bod chi gyd yn iawn ac yn mwynhau gwyl yr enfys hyd yn hyn. Sioned ydw i fel mae rhai ohonoch chi'n gwybod yn barod a wi yn gweithio fel swyddog creadigol Dawns a Theatr yn Theatr Felin Fach. Heddiw, dwi'n mynd i ddangos i chi sut allwch chi greu dau steil wahanol o golur enfys. Dwi'n mynd i fod yn defnyddio amryw o liwiau, dwi'n mynd i fod yn defnyddio paent gwyneb a hefyd dwi'n mynd i fod yn defnyddio lliw llyged a hefyd pensil llyged gwyn. Ond mae fe hollol i fyny chi beth sydd gyda chi yn y tŷ, os mae dim ond lliw llyged sydd gyda chi, mae hynny yn iawn. Neu os mae dim ond paent gwyneb sydd gyda chi, eto mae hwnna hollol iawn. Beth bynnag sydd gyda chi mae fe'n mynd i weithio. Felly, ar gyfer y steil yma, dwi'n mynd i fod yn creu patrwm o amgylch y llyged. Felly, y cam gyntaf dwi'n mynd i wneud yw gwneud cilch miniog, os mae hynna'n gwneud synwyr, o amgylch y llyged gyda pensil llyged gwyn. Felly, nawr dwi'n mynd i fynd at y lliw llyged a defnyddio lliwiau i llenwi tu fewn y cylch miniog. Wi'n mynd i ddefnyddio lliwiau'r enfys, felly wi'n mynd i ddefnyddio coch, oren, melyn, gwyrdd, glas, porffor a ffig. Dwi'n mynd i gwneud nhw y trefen lliwiau'r enfys yn gros fan hyn, felly fel fi'n gweud, dwi'n mynd i aros o fewn y llinell gwyn yma. Nawr bod y lliw i gyd wedi cael ei roed ymlaen, dwi'n mynd i gymryd paent gwyneb gwyn a brwsh paent neu brwsh colur main a mynd o amgylch yr lliw gyda gwyn. Dwi nawr yn mynd i gymryd lliw llyged di a gwneud ambell i gysgod o dan falle'r ochr fach i'r llinell gwyn, jyst i gwneud y patrwm yma, godi tyma bach o'r gwyneb. Felly y techneg wy'n defnyddio, wy'n cymryd brwsh gyda pen main gynta ar gyfer jyst neu llinell bach ac yna dwi'n cymryd brwsh sydd bach yn fwy ac mae bach mwy meddal a be dwi'n neud wy'n cymryd y brwsh meddal a heb dim arno a wy'n cymryd e i'r lliw di wy'n newydd rhoi ymlaen gyda brwsh main, a wi jyst yn mynd â'r brwsh mewn cylchoedd bach yn ysgafn iawn, jyst i rhwto'r du mewn, i meddalu'r du mewn, so bod e ddim mor galed. Dwi nawr yn mynd i fynd yn ôl at y paent gwyneb gwyn i cymennu lan ambell i linell lle dwi wedi cymryd y lliw llygedi dros y tyma bach, felly fi jyst yn mynd i cymennu lan tyma bach

Gyda'r effaith yma allwch chi ddefnyddio unrhyw liwiau, unrhyw patrwm i chi eisiau. Does dim rhaid fo bod yn lliwiau'r enfys, fel fi'n gweud, mae fe hollol i fyny i chi a beth sydd gyda chi, ond yr un peth fyddwch chi'n neud ar gyfer y tu allan, yr un broses yw e, jyst patrwm. lliwie gwahanol. Yr ail steil wi myn' i ddangos i chi yw colur sydd yn edrych fel bod e enfys yn diferu i lawr eich gwyneb chi. Felly, yr un peth â'r golwg dwetha nithon ni, wi myn' i gymryd yr pensil llyged gwyn a wi mynd i gwneud

Fel chi'n gallu gweld, dyw e ddim yn daclus ym mhob man, ond dyw hwnna ddim yn neud ots o gwbl, oherwydd nawr, i ni'n mynd i fynd at y lliwie, wi'n mynd i ddefnyddio lliw llyged, ond allwch chi ddefnyddio paent gwyneb os mae hwnna sydd gyda chi. Ond fel fi'n gweud wi'n myn' i ddefnyddio lliw llyged. Eto, fel o bla'n, fi'n myn' i ddefnyddio lliwiau'r enfys sy'n dechrau gyda coch ochr hyn a gwitho ffordd draw, oren, melyn, gwyrdd, glas, porffor, pinc, felly, bant â ni.

Felly, fel chi 'di gweld, wi wedi mynd nôl dros y llinell gwyn. Tro yma nes i ddefnyddio paent gwyneb gwyn gyda brwsh colur gyda pen main. Nesa ni'n mynd i neud yr un peth y bynnetho ni o bla'n, ni'n mynd i cymryd lliw llyged du a i ni'n mynd i wneud cysgod o dan y llinell

dyna ni. Nawr bod y cysgod wedi gwneud, wi yn mynd i fynd nôl eto i fynd dros y llinell gwyn um, i cymennu lan ble mae'r di wedi mynd tyma bach mewn i'r gwyn. Hefyd, yn y cam yma, wi yn mynd i ychwanegu bach o paent gwyneb gwyn, jyst llinellau bach ar wylod um, y bit bach yma i creu effaith bod yr haul yn adlywyrchu ar y darnau yma sydd yn dod i lawr. Ac yna i orffen, wi'n mynd i rhoi mascara ymlaen. A dyna ni, colir enfys arall i chi. Gobeithiwch bod chi wedi mwynhau y tutorial heddiw. Diolch i chi am ymuno gyda fi. Hwyl!